kuom loso thuolo majaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole to kapok owacho wach moro amora jera mag wuora to adhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod piny duong' Jehova mar oganda lweny Ruodhwa iber manade jatend lweny chunya odendi were maklo erokamano kuom loso thuolo machal kod ma mondo yal wecheni ka kinde pod nitie to mara kuom Yesu amen Jora mag Wuora, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Mathayo 20 kod achiel. Ndiko mawuok e Mathayo 20 kod achiel. Kendo thuon wach to wacho ni ji orwako Yesu gi mor kodonjo Jeriko. Asomo gima ondiki e mumb Jehova mar polo kod piny. Ah, kane gichopo Bethfage e got Zeituni man machiegni gi Jerusalem, Yesu nooro jopuonjrene ariyo nyime kowachonegi niya, Dhiuru e dala man nyimu cha, to gi kanyno mudonje, ubiro nwang'o kanyna motue kaachiel gi nyathine. Mano e kama dwa wuoye. Kanyna motue kaachiel kod nyathine. Notue mama ma kata nyathi ma nonyuolo ok nyal konye. Nodhi opuonjogi ma uso nyaka lowo. Kawuono mwawuoyo kodi ni nyithindo mane usne gi lowo moko nolalie boma. Bende moko bende kawuono ni kata keregi nolal ma kata kipenjo janyuol ni ni to nyathini mang'ane ni kuma nade tineno ka pi wang'e ndong' nikech ong'eyo kit jela ma nyathine nitie ma nyocha ka nodhi e boma to yudo kaka nyathine ni e jela ma kaka konyre onge matin ma nowuok godo dala ema ochako konyo godo nyathi mochalo ka gima odwa nochako chulne godo ot nikech noyudo ka kifunde ariyo norigi ne nyathine e dhoot wawuoyo kuom jela kawuono yesu manyalo muko jela ang'eye jatend lweny samoro awuoyo kuom nyar dwegi moro moro ma kata kawuono mwawuoyoni nosenyier noseyany mokone ni en kama entiere no en apoyo ma dichuo ma onge gima nyalo konyo godo dalano mano nyie kendo nosewuoye wang'eyo yesu ka jehova manoloko nying ana sama ninyiere ma ji dhi a ore to ne iwuoyo kod kuom nying Ana kendo joma ne wuoyo kuom nying Ana ne ngeko nyiero kendo ne ging'eyo ni Ana onge odiechieng' manoyudie gimoro notwe matek awuoyo kuom dala mano otwe kanyna matek otwe nyaka nyathine mano bende otwe matek mano odhi odonjo nyaka e kong'o ana bende mare nomoko matek ma joma nong'eyo nowacho ni ma to ok nonyalre kawuono ni wakelo yesu chier mar choke komeko manyalo reso ng'ato obed ni ng'ato nomoke tuo ma tuono nomake matek ma nyaka nyuolano osesolo, joma gitiyogo osesolo, osiepe ma gilemogo osesolo, nyaka jopolode bende osesolo. Kawuono ne wawacho niya ni Yesu titiere duoko duoko kuom gima tek machalo nade. Wan kod Yesu manyalo siro ng'ato, mamak ng'ato bade makora chwich. Kawuono ni wasom gimondiki Nitie Yesu dwoko kuom gima nade momako ng'ato. Japuonj wacho niya, biuru adhi e dalano, dala ma ng'ato mokeno. Ing'e ni jera mag wuora, nitie jok ma kata kotweyo dhiang', otweyo kata ng'ute kod uno mokete, odhi otweyo nyaka e loch moro. Ok chande mondo mi ogony dheno, ma kata koth ema chue, kata en kodh pe ok chande, kata buru ema dum ok chande, kata mana samoro otwe punda, kama notwe punda ne ma punda biro sike ma kata punda ywak. ok chande ing'e ni jomoko nitiere ma jachien notiyo godo ma nodhi oloro nyaka ne dhorangeye moko ma nodhi otweyo mama modhi otweyo nyaka nyithindo modhi otweyo nyaka jaduong' jogi nomoke chong gimoke chola gimoke gombo gimoke ura kawuono ni wakelo yesu komeko chier mar choke ja nasaret bed ni en gik ma nodhi otwe matek mano dhi okan nyaka ei bunge ei bunge kanye mwaluonge yesu wa ni yien makelo ngima kata ne nyumgi nyaka e bwo pi e bwo pi kanyo e mwaluonge yesu wa ni pi makelo ngima kawuono ni obedi dala machalo nade manomoke anete manomoke kwamo manomoke chong kawuono wakelo yesu manyalo muko dalano mating' malo ondiki e zaburi piero ang'wen matindo ariyo ni noywaya kogola e chuodho matimo todo kata dalano ne moki ne dalano ne moki, ohalano ne moki, kata mana nyuol mar nyar ng'ato ne ok timre maber, mano ji otimo, mane nyaka jo joma nodhi otweyo nogo sei kod remb rombe kata gi remb gik machal nade kata gi remb diek mane giwacho ni mari notoko donyalre wang'eyo jehova manoloko nying sarai mobedo sara en ka nyakwar jese yesu moromo obiro reso ng'ato mogolie kwamo kawuono ni miting' nyathi e tiendi miluongi ni min ng'ane miluongi ni wuon ng'ane e nying yesu ja nasaret mibei kiting' nyathi kitere klinik e nying yesu ja paradiso mombakone ni notwe kanyna to chwe nyaka nyathi kama nyathi nodhi otede kwe onge kuma nodhi e tich tich onge kama nodhi en mondo mi oyud resruok onge kawuono wan kod yesu dwoko kawuono wan kod yesu dwoko ng'at manyalo kelo kwe kama kwe ne onge kama kwe noringo gi dirisa ma noringo ma ji nodongo kod lweny kod kok e dala mane kama Yesu biro donje kawuono ni wang'e nyakwar Jesse ng'at mane olimo Lazaro kanie bwo liel sama nodonjo formerly nogo sarut sama nodonjo kudni ogo sarut sama nodonjo lwang'ni ogo sarut mano Yesu komanda mare polo en tie nyakwar Jesse Muma kona niya, en kod nyalo, en kod ratiro mar ketho kida abiriyo mano e fweny abich e wang'e. Wacho ni we ywak, we ywak. Samoro dala nu twe matek, samoro ineno ni iya ni, iya ni machieng' no nega, onding'a ni machieng' no nega. We timo neno no, wan kod Yesu dwoko. Owacho e fweny abich niya, we ywak nitie sibuor mar dhood Juda, en ye moselocho, ok nobiro locho. en ema oselocho kawuono ewi tuo mane bed ni gima nade gima nade mano mako dala oselocho ewi gino obed ni en wich mano odhi otwe matek mane yawuoyi nolok karurni ma kata ne puonjgi matek machal nade kawuono giwuotho kod opoko rabolo ka ni onding'igi ka gidhumo kisungo madongo nyaka e chirni wang'e e sibuor mar dhood Juda Yesu ja Nazareth moyudo wuoyi e piny jogerasi ka wuoyi ng'olore kod kite e liete mag joma tho e kaburini kanye modhume kisungu madongo sama noromo kod omuga achiel mar choke ja Nazareth bed ni notwe machal nade nyoroche nochote piyo ma wuoyi nowuotho ang'o matek matamo Lwanda ere go gimidwa temo godo Yesu gokinyi sani iji nokele ir Yesu Lwanda wiji nokele kawuono ni ohala nokele ir Yesu jatelo kanisa mokwamo nokele ir Yesu wan kod dwoko ja paradiso ni ka omuga ruodh lela simba ni ka mumba kona ni teko ne chalo teko jowi obro siro ng'ama nade moyie oh kawuono ni ngeche pradek matindo pradek wacho ni en ye lema onge lema chielo manyalo romo godo kawuono ne wakelo yesu ja nazareth ubro parore ala kawuono ni kaw yesu mondo mi osir pacho kaw yesu mondo osir pacho ondiki na uma chiel matin apar gadek nochodo jororo mane otwewa godo ondiki kawuono ni e jokolose ariyo matin apar kod ang'wen norucho gima nondiki sama nitweyo to nitie gik mane indiko sama nitweyo par ng'ato nitie gik mane indiko nyathine kik som nyathine kik tedi jodalani kik bed kod kwe norucho gima nondiki ma notweyowa kawuono ni gimoro amora ma notweyo inyar ng'acho kawuono ni wawacho gi degi nying yesu ja nazareth nyaka gigonyre kawuono mondo nyathi ng'ato mondo en bende wang'ni owachi na dier arus manatimo arusoni okonya arus mana timo reso dalawa arus mana timo reso ngimana ok abi wuotho gi pete kendo to chwora onge kata chiega onge abiro wuotho kode pete nikech abiro sungora ni yesu oseloso oda japuonye moloso oda en kama duel manyalo loko nying ng'ato wang'eye jakondo mula yesu ni kod loch ng'at mano pudho eh, josef ma wuod jakobo ka nie jela korwako kunguru mano yesu meja ogole korwako kunguru ogole oko sama nogole oko Obedo prime minister, owetene mane ouse kane oduogo oduogo to oyudo ng'at moro machielo mane opore ng'ama ging'eyo jok mane oparo ni dala ni nokwam ibiro duogo to gibiro yudo ka mabati nie dala nyithindo nie dala dhok nie dala nyaka gari nie dala yesu ni ang'o matek matamo ruodhwa owacho ni anie duto kuom duto alfa kod omega chakruok kod giko o ang'eye japaradiso ng'at manyalo siro ng'ato oloko nying jakobo koni ni winji wuod isaka Kochakre kawuononi, Jakobo ok chak luongi ni Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Ang'o matamo ruodho wa? Onyalo reso ng'ama okwamo, onyalo pudho ng'ate anete, mogole e chong' e lela ka piny neno. Isaya wuod Amos wacho niya, e Isaya prariyo gariyo matindo prariyo gabich, nopudho musumal mane ogur matek, kawuono ni nyinge Yesu ja Nazareth, musumal manade mane oguro mane otweyo par ng'ato, ibiro pudho musumalno kawuono wan kod komeko. Yesu chier mar choke obiro dadogi kogologi oko. Iber japon mula, iber chier mar ichuke, japuonj apar gi dala molewni, japuonj apar gi nyathi sikul molewni, Mathayo apar gabich, Matindo apar gadek wacho niya, kawuononi gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudh oko kata obed tueche manade manotweyo dala ma dala norochore ma dala nochalo dala magunda ma ji onge ma ji thoa iga kod iga ong'ere ni ka mtoka dobiro e dalano en mana mtoka mokelo ma iti ka un wacho niya gimoro amora ma wuora me polo ne ok opidho ibiro pudh oko e nying yesu ja nazareth mumba kona niya e nying Yesu ja Nazareth, Mumba kona niya e Jeremia achiel matindo apar kod ochiko kawuono ni adhi somo gima ondike Mungu Jehova e Jeremia achiel matindo apar kod ochiko Mungu Nyasachwa wacho niya iber manadi rudhi ngima parie mama mokwamoni achiel apar gochiko maler mar Jehova wacho niya o japaradiso Yesu iber chunya odendi agoni erokamano yaye wendo ber manade thuon mar Galili nyaromi ber manade erokamano ruodhi kere achako gi apar gaboro ji duto manie piny ka kaka ruodhi mag Juda gi jodonggi kod jodolo kod ji mamoko duto biro bedo mamon kodi mano bed king'eyo ni samoro gibiro gombo mondo dalani odog chien samoro gibiro gombo mondo adi odog chien samoro ginyalo gombo ni kata tedo nino mondo kik konyi to muma kona niya kawuononi ami teko To kawuono ami teko mondo isirgi ibiro chalo gi dala mochiel motegno mano jehova wuoyo ibiro chielo gi dala mochiel motegno kendo gi siro mar chuma mano jehova emowacho kendo gi ohinga mar mula ok giniloyi nyingeso ja nazareth kata ne gibi gotieno kata ne gibi gotieno sama ji ne nindo kata ne gibi odiochieng' sama ji nodhi e puothe kata ne mondo gokinyi kar kogwen kanyo ma giwach ni gigi kwa keto sama ang' gi nikalgi to dhier odong' ka sama ang' gi nikalgi to tuoche odong' ka sama ang' gi nikalgi to mudho odong' e dalani to ler koro ok ginichak gine muma wacho ni ok giniloyi e nying yesu ja nazareth ok giniloyi o oh, e nying yesu ja nazareth wan kod yesu man gi kifungu molimo paulo petro kod sila e jela olimo paulo gi sila e jela e nying yesu ja nazareth sama nolimo paulo kod sila o oh, ji mang'eny nong'e ni gin e jela to sama nolimogi ka en kod master key manoyaw dhoudi dhoudi manolor matek sama nodonjo Omuga no sama nodonjo, dhoudi noyawore, kifunde madongo dongo, ma moko nondik ni made in China, moko nondik ni made in Greek, moko nondik ni made in USA, moko nondik ni made in England. Ok lich kuma nolosi kiful ma nolor godo dalau. Wan gima wang'eyo ni wan kod jatend lweny, man kod masters key iluonge ni Yesu jatelo. Oh, chief commander in chief oromo mar mondo obi opudh gik manade mane ogur matek obiro chudo nyorochego kawuono ni obiro rucho gi manade mane ondiki kawuono ni owacho ni ok noloyi e nying Yesu ja Nazareth tuojino ok noloyi covid-19 ni ok nolowa nyaka TB ni ok nolowa ukimwi tang'o e nyim Yesu ja Nazareth wang'eye chier mar choke ja paradiso obiro locho ne ng'ama nade moyie kawuono ne owacho ni wasigu ok noloyi duong' odogni ok giniloyi ok giniloyi. Kawuono yami teko mondo isirgi. Ibiro chalo gi dala mochiel motegno kendo gi siro mar chuma kendo gohinga mar mula ok giniloyi nikech abiro bet kodi mano Jehova oyie. Ruoth abiro bet kodwa sama wawuok obiro bet kodwa. Sama wadhi e tich sibuor biro bet kodwa. e tedo mari nyaka dak mari nyaka wandi japuonj yie nobro bet kodi sama in e safar e barabara ma jomoko ok nindi giwacho ni ok noduogi jehova wacho ni eto enobed kodi sama iwacho ni nyithi ng'ane ok nosome japaradiso to wacho ni enobed kodi sama iwacho ni ka ng'ane ni biro rumo duto to eto wacho ni obiro bedo kodi Sama iwacho ni dak mar jokang'ane ni dak jar jokang'ane biro rumo kaka boro cha norumo, Jehova wacho ni biro bedo kodi. Duong' odog ni jatend lweny. O gohinga mar mula, ok giniloyi nikech eh, abiro bedo kodi kendo riti. An Nyasaye ma wacho kamano. Ruth ogoyo kore muri mar polo. Jeremia pradek matindo aboro wacho ni jok matek mane giketo e ng'utino ibiro tur e nying Yesu ja Nazareth. O gima tek matamo Lwanda pok none. Zaburi praboro gachiel matindo auchiel wacho niya, Chieng'no, chieng' ma Jehova gonyie jela, chieng' ma Jehova koro pudhie jela ma en kawuono, sama Jehova biro golie nete, sama Jehova biro golie chong', sama Jehova dwa golie muodo ndelo, oh, sama Jehova dwa golie muodo deyo. Kawuono ni Zaburi praboro gachiel matindo auchiel, Muma wacho da biro golo dheru mar ting' mapek e goki, kendo mar tuono biro wuok e goki. nyaka bar sandruok no biro wuok e goki nyaka bar aseye biro wuok e goki nyaka bar ich maremo biro wuok e goki nyaka bar onding' maremo biro wuok e goki nyaka bar koso winjruok e ot biro wuok e goki nyaka bar ohali kolwar alwara jehova biro gole goki kawuono ne jehova oyikore mar mondo mi ochiw ting' mayot e nying Yesu ja Nazareth, gima onge ruodhwa ni godo en ang'o midwa temo godo Lwanda? Onge gima nosetemego ma notame loyo. Teme kawuono gi tuono, wan kod jakondo mula owacho ni ok gini loyi, ok gini loyi, ok gini loyi, ok gini loyi. Fweny abich wacho niya, we ywak Sibuor mar dhood Juda emoselocho en kod ratiro mar yawo kitabuno moketh kidogo duto te gimo kido moro amora manokete ngima ng'ato kawuono ni fule kidono kod nyinge aneni kido machal kod ma isedonjo kuoma to yesu wacho kawuono e fweny abich ni en gi ratiro mar ketho kidogo eko e nyinge sujanasaret miyud resruok miyud konyruok min bende luongi nyar ng'ato wadhi ka nyar ng'ane wadhi e od nyar ng'ane wadhi e dala gi ng'ane ma jehova oloso chande unyaka wasigu biro goni sarut nying yesu ja nazareth joma nopar nibiro sike pien ni niluongi ni jatuo mapile kawuono ni in Yesu wakelo chier mar choke ja Nazareth daktari mar daktache oromo kod nyako ma iye osechwer higa apar kod ariyo seche mane oromo kod Yesu meja nyaka birege mag ich mane chwere pile pile tobo kod tobo ka gichinde madho rembe sama ne giromo gi muga jakondo mula yesu wendo o sechege mane birege mag ich nogo saruto moleng'o piyo ma nyako nochango kawuono teme gi gima nade midwaro mondo yesu otimni ono kawuono wang'e chier mar choke kawuono ni biya biya kimol kala kala iri yesu ja nazareth siburo romo maneja to romo simba to romo ekwer jesu romo wendo wani to romo en ang'o matamo yesu no en ang'o matamo japuonj en ang'o matamo japuonj mumba kona e tich joote e tich joote apar kod ariyo Sama jo Kristo ne lemo ne Petro mondo owuogi e jela, sama Petro nowuok ka malaika ogole, to ka Petro nobiro modwong'o dhoot, mano en tich joote apar gariyo. To Roda ka nodhi odwong'o dhoot, Owinjo ka Petro duongo to duogo to wacho niya, mano Petro. To jo mang'eny nokone niya, koso iwinjo roho mare? Ji mang'eny biro shanga, ok gibi yie ni wuok e jela, ok gibi yie ni ohandi ochung' ok gibi yie ni dak ni osudo ok gibi yie ni ne miloso arusi wang'ni ok gibi ng'eyo ni ne ma wang'ni kawuono ka ji kalo to neno dalanino jehova biro timo kaka jehova ok obi timo kaka dhano dwaro ji mang'eny to osewacho ni ok nyalre onge richo giwacho ni ok nyalre wan wuo kod wuon kifungu mabiro donjo e jela kama jela nitiere no obiro yawe kod master key rembe ni kod loch sama jo israel wuok e jela e piny mar misri piny chom piny twech piny asche piny sandruok to musa wuod abraham konegi niya weuru luoro jo-misri ma unenogo kawuono ne ok ochak unegi kendo chandruogno ok ichak ine kendo masichego ok ichak ine kendo dhier kod chomgo jehova biro rucho en gi ratiro mar rucho gima nade mondiki kawuono ni nying yesu ja nazareth Jeremia prang'wen matin ang'wen wacho niya, kawuono ne agolo nyororo oko e lweti, kata dala notwe machal nade, ot notwe machal nade, ohala notwe machal nade, kawuono ni ok kiny ok orucha ok dwe manyien, agolo nyororo oko e lweti. Duong' odog ni wendo, duong' odog ni Janazareth, duong' odog ni Elgibo. Luka ang'wen matindo apar kod aboro, ber manade Ebeneza Luka ang'wen matin apar kod aboro Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, asomo gima ondiki, nikech oseyiera mowira. Jehova ema oyieri, ok anyuola, ok jogweng' Jehova oseyieri ni kuom joma nade mireso kawuono. Jehova oseyieri, wacha wacha na ting'o bede na malo ruodha. Iseyiera kuom joma nade mireso kawuono. Iseyiera kuom jok migonye jela kawuono. Jehova oseyieri, Ruoth oseyieri oseira mowiri mondo aland wach maber ni jomodhier oseora mondo aul ni joma otwe kawuono ni Yesu ja Nazareth mondo owach ni ng'at ma ng'ata ng'ata mane twech kawuono ma dho ngere luongo ni bondage e nying Yesu ja Nazareth wan kod Yesu mane ochulonwa nenge musalaba ng'ato ang'ata motue e nying Yesu ja Nazareth ota ota kama nade motue kanisa manade motue nyar ng'ato manade motue momoke jela moseyware kod ngore pile kod pile twechre no nyaka jopolot ong'eyo nyaka jogweng'o gi ong'eyo nyaka nyiri mane gipon go ong'eyo nyaka yawuoyi mane gipon go ong'eyo ni wuod ng'ane to ok yudga tich kawuono ni ting' badi malo wach ni e nying Yesu ja Nazareth tuoche manade mane omako papers na kawuono awacho ni e nying Yesu ja Nazareth ni biro ruch gima nondikie papers na kawuono irucho gima ondikie iya kawuono gima nade momako wiyane gima nade momako dalawa gima nade momako anda irucho sadi e nying Yesu ja Nazareth duong' odog diel gi boche avanisi yawe Adonai ber manade ruodh lala Mumba kona mondo aule ni joma otue ni koro ogonygi koro ogonygi ogonygi e jela kawuono ogony e jela ok kinyo korucha gony e jela kendo ni mufni oyaw wengegi bende ni mondo aul ni joma isando ni giyudo eh, giyudo thuolo kendo oseora mondo aul ni joma higa ni, ni ma ma higa ma Ruoth Nyasaye biro resoe joge ok chieng' machielo ma higa ma ma higa miting'e nyathi ma ma higa miyude tich ma ma higa ma tuono rume ma ma higa midhi goye mabati dala ma ma higa mitaki time nyako maendeleo ma ma higa miyude school fees ne nyithindo ma ma higa ma yaka miye promotion ma ma higa higa en ma kawuono chakore kawuono ma e, kawuono ema Jehova timo ni ono wachacha ni Jehova en an an ema ichako timo na ono kawuono japuonj osedeko oseromo oi ber manade wuoyi nolewe dho yawo higa pradek kod aboro sama noromo kod omuga achiel mar choke jakonda mula e sechege ema de nyaka chandruogego norumo ang'o matek Mari ni osechadi gi marom rade. Jehova wacho ni kawuono ema igonyie jela ma higa ma nyiero kod oseko rumo kuomi e nying Yesu mar polo. Duong' odog ni Janazareth. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni chier mar choke. Duong' odog ni Yesu wuono. Sirie mama molewo ni ruodhowa. Pare dala mokwambo ni jakonda mula. Pare mama molewo ni ratego. Yesu goni gi ajala kawuono. Wang'eyo japuonj ma nomako yamo. Sama noyamo chalo ka gima tago nyaka yie. Japuonj ne nindo sechego. Joote ne nie yie. Sama nochiew simba. Manuel norie bade. Yamo noling' ti. Kara wan kod Yesu Lwanda. Obed yamo machal nade mochimbo par ng'ato. Obed yamo machal nade momiyo ng'ato siki osiptal kod yedhe pile kod pile. Momiyo nyaka bath otanda mar ng'ato chalo chemist. Kawuono ni nying Yesu ja Nazareth nyaka jok ma kikalo to siko penje ne min ng'ane yadhi ma nothiedhi last month cha wan kode kawe kata gowi ibiro chulo nikech tuoni cha chiegni duogo noruchi gima nondiki ma notwewa nyinge Yesu ja Nazareth ichung' malo tichango ma higa ma odiochieng' ma dwe ma e sa ma Jehova time hono ne ng'ama oyie kawuono ni duong' odog di Yesu hono Mumba kona e Zaburi mia achiel kod ariyo matinda dek Jehova iber manade pare jogi mokwamo mia achiel kod ariyo matinda dek Zaburi mia achiel kod ariyo matinda dek iber manade El Gibo Zaburi mia achiel kod ariyo matinda dek Mumba kona niya, abiro bedo gi ngima modimbore e od adiera, abiro bet mabor gi richo. Mumba kona Zaburi mia achiel gariyo matindo adek, iber manade chier mar choke. A Ruoth Nyasaye chik iti ni lemona, ywaga ywaga ne jawa kawuono. wachake wange zaburi mia achiel kod ariyo ah, Ruoth Nyasaye chik iti ni lemona kendo winj ywakna mondo ikonya kik ipandna wang'i ka an e chandruok Jehova to chik iti mondo iyie dwoka piyo ka aluongi kawuono ni wacha wacha ni Jehova Ruodhwa chik iti ne lemona mondo kaka koro adwa ywak ni kating'o bedena malo ni yawa wichi kitine lemona mondo aseko danyiere masikeni yawa chi kitine lemona mondo kawuono ne sama iparo jogi epun chi kitine lemona mondo sama ireso jogi mokwame jela epun chi kitine lemona mondo sama iparo jogi momoko kod tuoche kitendni mag midekre japuonj chik iti ne lemona sama iparo nyiri michie minyiero ni magi tonga nyithindo madior oji wacho na seol giol kaka orona gi nyithindo jawa chik iti ne lemona sama iwacho ni wuod ng'ane to ok noyud kata ng'etne en kama nitie mokwame ne mokwame jawa chik iti ne lemona Sami wacho ni dala wa okwamo, dala wa en dala jo kadhiera, Jehova chik iti ne lemona. Sami wacho ni nyithinde noba nyong', nyithinde nokwamo, Jehova chik iti ne lemona. Iber manade ruodh ohar, ber manade jatend lweny, seber manade thuon mar Galili. Sama wadhi e lamo kodini, nitie Nyasaye ma ng'ato nyalo ringo dhi ire. Nitie Jehova ma ng'ato nyalo ringo ma ywag ire mawach ni Jehova kawuono resa, kawuono para, kawuono sira. Ma ng'ato wach ni Jehova kawuono timna ng'wono. Jehova ok en dhano ma dolokre kowacho nobiro resi, biro reso dalau kowacho nobiro ywayi kogoli chudho motimo anete, biro goli chudho motimo tondo thon, biro goli Kowacho nobiro paro nyithindi, thon biro paro nyithindi. Kowacho nobiro umo dalau, mogol nunyiera, Jehova biro golo. Kowacho nobiro tieko tuo ma sani do, japuonj biro tieko. Wang'eye ja Nazareth, ng'ama noparo wuoyi molawo higa pradek kod aboro, tuo ma sani ni kawuono kele ir Yesu ja Nazareth, sima biro timo ni ng'wono. Wang'eyo ja Nazareth, Yesu manyalo loko nying ng'ato, oloko nying nyako ma iye chwiri gapar kod ariyo, mag fireche mag ich man gotubu tubu nochung'. Tem Yesu gi gima nade kawuono. Kela ne gima nade ne nyim Yesu sani. Mondo iwach ni japuonj kawuono ilok nyinga. Wadhi kodi e lamo. Wadhi kodi e lamo. Wadhi kodi e lamo. Jehova mar oganda lweny. Parie mama maywak ni ruodhe lala. Pare nyathi sikul ni ruodhe polo. Pare jaduong' maywak ni a Nyasaye malich. Sire jogi a ruodhe polo japuonj chung' kodgi. Timnegi ng'won ruodhe polo sibuor Yesu pargi. Mondo ni malich mondo sirgi jatend lweny. To mara kuom Yesu. Amen.